Kan sinirraan fadhu Imimmaan ko yaa'e Oromiyaa kottu narraa kadhu Way waa sinirraan fadhu Bareeddu?
Nuyyaa? Fayyaadha. Jirta haa? Mee ilaali eegsitu argaradhu. Yoo haftee yoo hafis hafisiin jennee maa akkana dadhabamta?
Ifnaanee dhiyoo tana barnoota lallaafistee jirta maaliif rakkoo jiraa si bira qabxiin teetis akka dureeniitii miti atis barnoota irraa hafu jirta sabtii dabreen dhufne maal taate mee rakkoo qabdaa? Kilaasii maaf dhaquus dabbara sila. Kilaasii hin boodin akka humna dabbaree eegale Maaliif?
walumaa fi rakkina isaa qaama. Waa'ee lakkinnaan galle immoo har'a maalitti yaasee suniitu hin dhufin faftee.

Saahiba kiyya. Laa yookaa Oromoon teenya akkam jettanii beektaa? Yookaa tujjaara laalachuu yookaa tujjaara tirkachuu. Miskiina firaa dhiiseeti micoo san jala maan deemneeti.

Tiyyaan intalta ajaa'ibaati barta. Wallaahi wabillahi ta ajaa'iba ajaa'iba qabdillee akka ajaa'ibaatti. Yeroo hunda intalli miraa mucuma san bakka. Mucaa san kaf goota. An qaanfadhu hin jettuun nama. Seeing eyes of mine.
What do you feel beside?

Maali ati silaa mee ilaali. Aan liqin irraa lafa ol goroddo. Maali? Ija guutuu hin qabdu.
Ifin agartaa joggaa akka. Maaliif saniif akkasii?
Fireendi namaa akka amnaa min jecha jirtiin. Kan fedhu jin kaatu qishilli sun dabbaru shan siyaa qaba. Hayaa hojii. Dubaa. Akkam akkami? Akkam akkamii waliin jirtan? Arraboota garuu guyyusumaaf sharxannaa gaa arraboota isa bira yoo dhiyaatte teessirraa dhumatti na fakkaata. Ottee makaatis waan beektu likki likkitti. Hayi nama hin dhageessu haa ta'u mucaan maal Qashtii hin dhageessu? Ma gurra hin qabne. dubbatu haafa maal sana muudii nama raqqabatta haasa
Intalli inta ajaa'iba jechuunumaa nama tuffattiyu. nama tuffatte waan Bareedu.
tuffatanii nama tuffata jaanii beektu. Duraanoo haa Ee.
isheen tanaa maalirraa daba dubbiitti baana.

Aanin disine rakkinaan disine jijjiraan. Amma laal.
Waan hunda nurraa dhisi. Isii sirraan fadhoo. Kan manni yaana. Rasii kana sitti arguu dandeenyu.
Amummaa yaana dasin ta'u. Ammatti dasin jiru. Lakki amma dasni ta'u kanas. Ammatti wanti dasin jenne fakkii gammachuu qaba.

kootu ati silaan.
Ifnaanee dhiyoo tana barnoota lallaafistee jirta maaliif rakkoo jiraa si bira qabxiin teetis akka dureeniitii miti atis barnoota irraa hafu jirta sabtii dabreen dhufne maal taate mee rakkoo qabdaa Ati rakkoon qabu beekaatuma. jaalalaas si qabe moo mee waa hunda itti dhaqqabda yoo jaalalti si qabdes ta jaalalaa itti dhaqqabda Mee rakkoon tee maal? Rakkoo qabxii sirristee jirta barnoota dhiyoo tana lallaaffiste mee maal taate mee maal rakkoon an si furuu danda'u yoo jiraatte naa himi mee rakkoo tee. Lakki wastu jaalaltillee nan qabnee bakka qaraatuma tanaatu hedduu takka na dabbare. Haa? Hedduu takka natti ulfaatte bakka guyyaa sabti sa'aatii namni laqa jee keessi anuma dabbartee ijoolleen bakka hiriyyoonni kiyya cufti. Na biraa boonanii deemanii na fakkaatu namni kun zallatee deema awwaanii san cufa bakka buufachuu hin dandeenyeefiin akkanumatti irraa of lallaafisee malee an biraatiif miti barsiistuuti. Atummaan jabaadhu baradhu barnoota kee laaftutti hin laaliin hin laaffisiin ta bakka sanii furmaata anaatu itti kanna. Sanuma Kilaasii irratti anaatu furmaata itti kanna sa- tasanii ati immoo abdii hin murin barnoota kee jabeessi baradhu. Kaayyoo tee hin dagatin mana barnootaa maaliif akka dhuftu maaliif jechaa akka dhuftu tasanii rakkoo hin qabdu rakkoo teeti furmaata anaa itti kanna atis barnoota kee jajjabeessi. Baqa lisa anuma dabbare wallahi na dabbare namu hiriyyoonni kiyya cuftii kana bakka aboolanii na biraa yaani sanumaafuu na dabbare malee waan biraa ta'ee miti.
malee hanqina hojii mana keessa sirra baay'isuu yeroo barnootaa kee si muruu kana kana wayii qabda san eega qabaachuu baatte ta hiriyyootaa wajjin wal fakkaachuu anaatutu furmaata itti laata.
Ayyaa san anaa sirraa furmaata itti laata. Ayyaa.
Aye. Sanumaafuu rakkina isii kana wallahi waan beekne garuu. Akkanumaa silaa.
Akkana micaan waa'ee guyyaa safti saftii kana bakka gammachuun qabdu waan akkasii hin daa'u. Ahaa.
Taanoo isa keessisa. Aawoo taan taan jechaan olni isaan irraa dhiise bakka waa'ee si bira kutu tasanii masinee waa'ee bakka tasaniiti waa wal waan qabneef bira kutu jira. Okay, ayi.
Saahiba kiyya. Laa yookaa Oromoon teenya akkam jettanii beektaa? Yookaa tujjaara laalachuu yookaa tujjaara tirkachuu. Miskiina firaa dhiiseeti micoos hin jira maan deemneeti.
Jaatii fi maarshii makiinaa jijjiiruun waan deemsa malee jaalala namaaf hin taatu. Oromoo saniifuu haala ammaa kana waan naaf hin ta'iniif bakka. Sanumati. Malee rakkinni biraa silaan hin jiru. Taate gaa eegeettee fugaa maaliin godhuu danda'ame hayyee.
Bakka taate kaa maaliin si godhuu danda'ame eegaa jetteefu bakka gaa.